Mba'éichapa che ermanokuéra akompartise penendivekuéva sóvre la esperánsa del kristiáno? Esperánsa he'ise ñeha'arõ. Pe esperánsa ningo hína uno de las tres grandes pilares de la fe cristiana. Umi mensáhe oñefundamenta en la esperánsa ha hendive pe jerovia ha mborayhu. Péa ningo pe mba'e iporãva oguerekóva umi ojeroviáva añetehápe Jesucristo-re. Ha umi ojerovia'ỹvape g̃uarã katu hasy péa pe mba'e pe esperánsa. Upéicharupíngo Efesios capítulo 2 versículo 12 pe he'i apóstol Pablo, Peẽ ningo peiko va'ekue ko yvy ári Tupã Ñandejára rehe'ỹ, pe reko'ỹ rehe mba'eve peha'arõ va'erã, he'i. Ha upéicha rupi ningo ñande pe mano ñaha'arõkuaa, jaguerekói peteĩ esperánsa. La che mbovy'avéa, ñande kristiáno jaguereko peteĩ esperánsa oikovéva he'i en Primera Pedro uno tre. Jesucristo orresusita hague rehe omanóva apytégui. Jaguereko pe segurida ñande ndaha'éi jaháva rrúmbo a la muérte, síno jaguereko puérta aviérta Rumbo a la vida eterna con Cristo Jesús. Ha jaguereko peteĩ esperanza salvadora, Romano 8, 24. Kóva ko esperanza rehe jajesalva va'ekue. Pe máva ohecháramo pe oharõva, upéva ndaha'evémai esperanza, natekotevẽvéima oharõve. Pe oha'arõva jahecha'ỹehema katu ñaha'arõ py'aguapy ha paciencia reheve. La Igustoveras la ña chemopensáva ha chembovy'áva kua ko esperanza hermanokuéra ou de la gloria de Dios yvágagui ou. Romanos cinco dóce he'i upéva. Cristo rupi he'i, jajeroviágui hese jahupytýma pe Tupã Ñandejára mborayhu ha ñaime hatã ipype, ha javy'a pe Tupã Ñandejára gloria ñaha'arõva he'i. Ha ko'ág̃a ndajahecha porãiramo jepe hína Jesucristo ou jeýta ha óra, Mba'eichaitépa jahecháta ou omimbipa oúvo he'i ha ñande upeichaitéta avei ermáno? Ajépa iporãite la esperánsa jaguerekóva! Ótro esperánsa avei he'i jaguereko la esperánsa purifikadóra. Y tódo akél ke tiéne ésta esperánsa en él he'i se purifika asímimo kómo él es púro, he'i. Ajépa iporãite, hermano, ko esperanza ñande purifica ñanemopotĩ ohóvo pe ñaharõ pe Ñandejára ou pe santo tres veces santo ipotĩ. Ha ñande ama ke ko'ẽ jaha jaleévo la palabra del Señor ñanemopotĩ ohóvo. Ha otro avei che mbovy'áva jareko peteĩ esperanza odescansáva en los cielos. Colosenses 1:5-pe, Pe esperánsa rupi he'i, oñeñongatúva peẽme g̃uarã yvágape, peẽ ningo pehendúma va'ekue, upe peha'arõva hína, pehendúvo guarépe añetetegua salvasiõ rehegua. Ha pepío peikuaa, hermano, mba'épa la oñeñongatúva ñandéve hína. Mba'éjapa mo'ãingo, péro che mbohapy kósa nde ha'éta. He'i ningo pe ñande resa ohecha'ỹva núnka, ha pe ñande apysa ohendu'ỹva núnka, ha pe ñande korasõ oñandu'ỹva núnka, Ñandejára oprepara umi ichupe ohayhúvape g̃uarã. Jepaiporãite, ermáno, mba'éiko jaipotave pe ayguima. Ha péa pe esperánsa he'i nodependéi ñanderehe, odepende de la óvra de Jesucristo. Noñefundamental kualkiér kósa pe ómbre orrealisáva ko vy'ári he'i, síno pe Cristo Jesús orrealisa va'ekue ñandéve g̃uarã ko vy'ári. Ha por último la esperánsa de la segunda venida de Cristo jeguereko. Primera Tesalonicenses cuatro, tres hasta el dieciocho-pe, pe imborayhu ñanembo'e ñaha'arõkuaa hag̃ua he'i oikove hekopete upe he'i va'ekue ñandéve, ou ramo g̃uarã, mimbipápe Tupã Ñandejára mba'eguasuetéva. ha ñande Salvador Jesucristo. Romanos 15, 13 vengo he'i Tupã Ñandejára he'i. Ñanemo'esperánsava he'i, ta penemyenyhẽ vy'a ha py'aguapýgui, pegueroviárõ hese he'i penerenyhẽ chovi hag̃ua esperánsagui Espíritu Santo pu'aka rupi. Hermano kuéra, ha peẽ che apicha che rendúva, ndéve guereko chéipi ove esperanza ehecha'ỹva. Esperanza rehecháma ramo, upéva ndaha'evéimai esperanza. Heta gente oguereko ko yvy ári la iñesperanza peteĩ cosa, pero ha'e ohecha. Ha pe ehechávo opa upépe la esperánsa. Upéicha rupíngo umi hénte ndogueroviáiva Jesucrístope omanóramo ihénte ojedesespera pórke ndoikuaái moõpa oho. Ha he'i Pablo, Aníkena peẽ upéichagua esperánsa peguerekóndi. Ha ja'e Ñandejárave ko pyha, ko moméntove, ha'éta ñande roguasa ha pe esperánsata tuichave ñande pype ha ñaha'arõ kuaápe Jesucristo jeju.